אין ווין. אין ווין. אין ווין. אבער דער אברהמעלע האט נישט געהאט אויף שבת צו מאכן. נישט געהאט קיין געלט קיין. און יעצט דארף ער נאך פארן קיין ווין. פארן קיין ווין. ער האט נישט אויף שבת צו מאכן. ווי אזוי פאר איך קיין ווין? די הוצאות נסיעה. די אפאראציע קאסט געלט. אלץ קאסט. רבי יוסף חיים זאנענפעלד האט אויסגערופן א אסיפה פון אלע גבאי צדקה און זאגט חברה ס'איז א שטוב מיט קינדער מען מוז דא געלט שנעל ברענגען אלע גבאי צדקה אזוי איז דעמאלטס געווען האבן אריינגעברענגט געלט געווען פונקט אויף הוצאות הנסיעה מער פון דעם גארנישט מ'דארף דאך אפעראציע אפעראציע קאסט א ים מיט געלט א ים מיט געלט אפעראציע שוין תכלית איז געווען נאר אויף הוצאות הנסיעה רבי אברהמ'עלע אזוי בלייבן מיט צוויי צובראכענע פיס קען מען דא זיכער נישט האט זיך אויפגעהויבן און געפארן קיין ווין באמונה בטוחה.

דער גוי האט גענומען א בלעטל און האט געשריבן אויף דעם, געשריבן וואס ער האט געשריבן, געשריבן, און ער זאגט פאר אברהמעלע, גיי מיט דעם צעטל און גיי צו אין שפיטאל, געב עס איבער פאר דער שומר פון שפיטאל, געב עס איבער פארן שומר, און אברהמעלע גלייך צוגיין אין שפיטאל האט עס געגעבן פארן שומר, גלייך איז ער האט עס איבערגעגעבן פארן שומר, דער שומר אריינגעלאפן אינעווענדיג, און האט ארויסגעברענגט דאקטוירים, ס'איז געקומען דאקטוירים מיט מנתחים, ארויסגעקומען, מ'האט געכאפט אברהמ'עלע, מ'האט אנגעהויבן גלייך זיך מטפל אין דעם, טעראפיסט מיט אפערעישאנס, אפעראציעס און טיפולים, מ'האט אים קודם מטפל געווען, שפעטער אפעראציע, איז געווען שפעטער נאך א, ווי א בן מלך האט מען זיך אפגעגעבן מיט אים, פאר בחינם פארשטייט זיך, נאך א צוויי וואכן איז ער ארויס אויף צוויי געזונטע פיס פון שפיטאל, ער איז צוגעגאנגען צום שומר, זאגט אים, שקויעך, שקויעך, וואס איז דא, איך האב דיר געגעבן א צעטל, ביסט אריינגעלאפן ארויס, וואס טוט זיך דא?

פרעגט רבי יוסף חיים אברהמל'ען, זאג נאר, אויב דערציילסט אזא מעשה האסטו געדארפט טאנצן און שפרינגען פון שמחה, איך זעה ביסט צובראכן עפעס, ביסט צובראכן, וואס איז אזוי צובראכן? דער רבי, פארוואס איך בין צובראכן? איך האב דאך נישט וויסע פראנץ יוזעף, איך האב דאך דא געהאט א חיים, א חיים, ווען איך ווייס אז ס'איז פראנץ יוזעף, איך וואלט אים געבעטן א מיליאן, ער וואלט מיר ביי פראנץ יוזעף געגעבן א מיליאן דאלער צוויי פיאסטע. דער מנהג גביר אדער איך האב דאך געהאט א חיים וואלט ווען איך בייז געווארן צווישן זיי וואלט אים געבעטן א מיליאן איך וואלט דאך צוריק געמאכט גביר גיב א געבן צוריק ווען דער זעלבער ארעמאן בין איך צובראכן און נישט וויצן פראנץ יוזעף ווען איך בייז וואלט איך צוריק געמאכט גביר איך האב דאך געהאט דא א חיים ביי אים. רבותי באותו היום האט רבי זרח חיים זאנענפעלד אויסגערופן דא אסיפה אין ירושלים געהייסן אלע זאלן אנקומען בית מדרש אנשים נשים וטף אלע אריין אין בית מדרש און רבי יוסף חיים איז ארויפגעגאנגען אויפן בימה און איז דא געטאקיקט אברהמעלע איז דא ער איז צובראכן.

ווען דו ווייסט יא סתם טאך איין רייס אריין. וויאזוי גייט מען יעצט אן? קען מען צו זיך איין ביינער ביי די סליחות? קען מען צו זיך איין ביינער איך בין נעבעך? וואס טאך איין יעצט? מען גיבט זיך די אלע כוחות גיב א שיס אריין שלאס אריין פארשלעפ נישט אזעלכע גרויסע כוחות. גרעסטע ברכה וואס איז שייך ביי א אידן מען זאל אויסנוצן די טעג ווי ס'דארף צו זיין, און די קומענדיגע פאר וואכן אויסנוצן ווי ס'דארף צו זיין, ווייל יא אין דריי וואכן ארום שוין נאכן תקיעה גדולה, נאכן תקיעה גדולה מיטן זיסן גמח סימן טובה, און מען זיע ווער עס איז מיט די אויבער איר פארשטייט, יעצט איז די יעצט אויסנוצן, ביז יעצט ביסטו די גביר, יעצט ביסטו די גביר, יעצט איז די מוסר, יעצט איז קרוב, יעצט איז דא א חיים, יעצט איז א דוד. יעצט רייס זיך אריין מיט די גרעסטע כוחות. ווי זאגט דאס שפת אמת? ער זאגט כי מי גר גדול אשר לא ידוקים קרובים אליו, שפעטער שטייט מי גר גדול אשר לא ירחיקם משפטים צדיקים. זאגט ער נראה בעיני אז די צוויי פסוקים גייט אויף אלול תשרי. זאגט ער אז אלול איז מי גר גדול אשר לא ידוקים קרובים אליו. זאגט דאס שפת אמת זאגט כמוני המלכלכים בחטא. זאגט כמוני המלכלכים בחטא אבער היינט ביסטו קרובים אליו היינט איז א חיים. אנ ט איז א חי שלא יקום קום עליו, שפעטער קומט און מגורש די רחוקים און שותים צדיקים דאס איז תשרי. פארשטיי ווי די געפונסט זיך. פארן כהן גדול האט מען אויך געזאגט געפאלען אין א ראנג לפני ולפנים ראה אוי ראה אוי לא נתן ניחם זיו כמש לוי ושל עבס פארשטיי וואס ס'הייסט סליחות טעג זיי איך מתבונן זיי גיי זיי בלייבן נישט די זעלבע פארשטיי וואס א גביר די ביסט היינט. רבי חיים קרייזווירט פלעגט דערציילן דאס דא צו עלטער אין שלאין אז. די אנטווערפענער רב, ר' חיים קרייזלער האט דערציילט אז ער האט דערגרייט געוועהן בדרך נס ביים קריג, בדרך נס, און עפעס א אלטער, א אלטיטשקער, א זקן, האט מען יא געפירט צו די גאזים, און ער האט געזעהן ווי ר' חיים ווערט געראטעוועט, האט ער אים געבעטן, איך האב א זון, און האט אים געזאגט איך האב איבערגעלאזט אסאך געלט אין שווייצער באנק, אסאך געלט, האט ער אים געבעטן טוה א טובה, ער האט איבערגעגעבן פאר ר' חיים קרייזלער די קאוד נומבערס פון די שווייצער באנק, זיינע נומבערס. און האט געבעטן אפרים קרייזווירט נאכן מלחמה זיך אויף א זון און גיבן אים איבער די נעמבערס זאל בלייבן ביי די זון זאל בלייבן די געלט האט אפרים קרייזווירט געשריגן צוואנציג יאר האב איך געזוכט א קינד כ'האב נישט געטראפן א שבת אבידה זאל נישט בלייבן ביי די געלט צוואנציג יאר האב איך געזוכט א קינד כ'האב נישט דא ער ליגט איינמאל איז ער געזעצן אין בית מדרש אין א בית מדרש אין ירושלים און אריין קומען איינער צוריסן צושליסן און געפלוידערט און געפלאפקעט אויף וואס די וועלט שטייט גערעדט צוריסענע צושליסענע און ניווערליע און בנשתם.

ווען איז זי געווארן א גבירה? יעצט צו פאר צוואנציג יאר? און שוין צוואנציג יאר א גבירה האט נישט געוואוסט פון מיר. וואו איז דער פארער געזאגט נאך דריי וואכן ארום איז נאכן תקיעה גדולה וויסן יעצט אז ביסט א גבירה דערמאן זיך נישט חלילה דריי וואכן ארום. דריי וואכן ארום וועט זיין זיס און לעכטיג אבער די געדענק יעצט וואסערע א גביר די ביסט וואסערע כוחות די פארמאגסט האסט יעצט א חיים רייס אריין. און דאס דארף מען גארנישט זאגן רבותי, מיטן גרויסן ירא שמים וואס איר זאגט די וואך, שטייט אין תורה יפתח ה' לך את השמים את היצרי הטוב, שטייט דער כלי יקר ברענגט עס רבינו בחיי ברענגט א מורא'דיגע ווארט יא אז רבינו בחיי זאגט אז שטייט אין פסוק יראת השם היא אוצרוי. וואס זעט איר אז השם יוצא רע? ס'איז דא א כספת, א סעיף, וואס לייגט מען אריין אין סעיף? א כולל אינגערמאן לייגט דארטן צוואנציג טויזנט דאלער. א בעל הבית איז שולדיג צוואנציג טויזנט דאלער, דארף טיילן, צוטיילן פאר ניו ארץ ישראל, נישט געבן, נישט אין כספת, נישט אין סעיף. אפשר הונדערטער האט ער אריינגעלייגט, הונדערט טויזנט דאלער אריינגעלייגט אין סעיף. א גרעסערע גביר, אויך נישט קיין הונדערטער. א מיליאן טאר אריינלייגן. זאגט דער רבינו בחיי, וואס לייגט א מלך אין כספת? א מלך האט דאך אלע אוצרות כסף, וואס לייגט ער? זאגט דער רבינו בחיי, דרך המלוכה, כל מלך עושה, ער לייגט דארטן אריין אבני עקור, אבני חפץ עקור איז גילו, שטיינדלעך, שטיינדלעך וואס איז נישטא, וואס איז די געדאנק? אין כספת און סעיף לייגט מען זאכן וואס איז נישטא. דער מלך האט אלע געלט ער לייגט אזאך וואס איז נישטא, אוי זאגט ער וואס לייגט דער אנדערער רבונו של עולם אין סעיף, דער רבונו של עולם האט דאך אלעס אלעס אלעס, נו כביכול כביכול זאגט ער עס איז דא איין זאך זאגט רבינו בחיי וואס דער אייבערשטער זאגט איך האב עס נישט, וואס? הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, זאגט ער יראת השם היא אוצר רוי, גייסט אריין גלייך אין סעיף פונעם אייבערשטן, אוי מען גיבט א טאנץ אריין אין סעיף, דער קליוקער ברענגט אים אראפ די וואך אויפן פסוק יפתח השם לך את אוצרות הטוב ואת השמים. און כלי יקר זאגט נישט כדי שלא תטעה לעומת זאת שום קטוע אז א אייבערשטער דארף פאר זיך דעם סעיף, ניין, ווען דו דארפסט פרנסה ווען דו דארפסט א ישועה אפי' הבטח ה' לך עושה צורי שיש להם יראת שמים שיש בך, זאגט ער ווען דו דארפסט, ווען דו דארפסט, ותנך משם כל צרכיך ולפרנסך משם, ער מסיים א מורא'דיגע לשון אין כלי יקר, זאגט ער ואין הקדוש ברוך הוא מוסר מפתח זה של אוצר זה אל השליח. גיבט דאך די גמרא אשת חיטה כשם לחו אז דאס גיבט נישט איבער קיין שליח נאר הקדוש ברוך הוא בעצמו ובכבודו מחזיקו בידו כי אוצר הלא זה חביב עליו מאוד דער אוצר דער בחור האט זיך אפגעריסן פון א בהמה דער שופר אה און ס'איז איבטער השם לחו איז דער צורת דאס דער אייבישטער אליין האלט דעם שליסל.